Salam hemme, hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun. Bu sapagymyzda biz HTML barada gürleşeris. Bu sapakda biz HTML näme, HTML-de nähili ýazylýandygyny gürrüň bererin. Hem-de bu sapakda esasy teoriýa bolar. Soň siziň özüňiz praktika edip bilersiňiz. Geliň indi bolsa men size Visual Studio Code açyp bereýin. Bular pozoýin. Soň bolsa papkany şular ýalak add folder diýip açyp bilýäňiz ýa-da dobaw papka ýa-da Siz görýän bolsaňyz bärde mende to do tekst bilen html papkasy bar. Aa sizde boş durar. Geliň men öz html faýlymy öçüreýin täzeden görkezmek üçin. Tutu text faýly bar. Bärde men size meň konspektim size gürrüň berer ýaly ýeke ýeke html näme html faýly döretmek diýip ýeke ýeke punkt boýunça geçeris. HTML näme? HTML-iň raşifrowkasy Hypertext Markup Language, ýagny orsçasy ýazyk gipertekstowyýa razmetka, türkmençä terjime etjek bolsak, gipertekst birlik dili bolýar. Ýagny biziň saýtymyzyň esasy teksti HTML-de ýazylýar. HTML-a stiller, ýagny CSS, JavaScript hemmesi HTML-a goşulýar. HTML-de biz aýdýarys ine şu taýda tekst dursun, şu taýda paragraf dursun, şu taýda abzas dursun, şu taýda surat dursun, şu taýda düwme dursun, şu taýda link dursun diýip özümiz aýdýarys. Birinji sapakda-da belek geçişimiz ýaly, HTML-de esasy tegleriň üsti bilen ýazylýar. Html-da faýl döretmek. Geliň ilki bilen html faýlyny döredeýli. Geliň ilki html faýlyny döredeýli. Ştadan create file diýen ýerden index html diýip ýazaýly. Adaty ýagdaýda html faýl köplenç index diýip ýazylýar. Bärde de ikinji sapamyza geçişimiz ýalyk, ýüzlenme belgisi bilen taba bassak, bize taýyn emet, bize ýagny kombinasiýany döredip berýär html faýl. Html faýlyny döretdik. Esasy html-da tegler ulanylýar. Ýagny biz şu ýerde tekst goý diýjek bolsak ýa surat goý diýjek bolsak ýa-da düwme goý diýjek bolsak degişli tegleri ulanyp goýýarys. Seni bir saýta giremizde myşkaň sag düwmesine basyp kody gör ýa-da ifonka basyp görüp bilersiňiz. Şu ýerde görýän bolsaňyz ýeke-ýeke hemme tekst, surat hemmesi tegler üsti bilen edilýär. Mysal üçin şu ýerde div Div diýen tegi ulanylypdyr. Diwiň içinde H bir, ýagny sözbaşy tegi, P paragraf tegi, hä bulary ýeke-ýeke düşündirip geçerin. Bärde-de div, ýa diwiň içinde-de link, ýagny şu düwmä basaňyzda başga bir sahypa geçip gitýär. Şular ýaly. Soň taglaram jübüt şeklinde ýa-da tek şeklinde bolýar. Ýagny orsça aýdanymyzda parny ni parny diýilýär. Her bir tegi ýatdan parnymy parny dälmi jübütmi ýa jübüt dälmidigini ýatdan bilmek zerurlygy ýok. Sebäbi Visual Studio Code'uň özüne eýe etmän bize gönükdirýän belli zatlary mysal üçin aýdaly. Geçen gezegem aýtdym, section tegi. Biz şuň parnymy, parny dälimidigini bilemzok. Üstüne basýas, parny. Mysal üçin link diýip tag bar. Link link tege tag bolýar. Muň tapawudy näme? Parny bilen ne parny? Parny teglerde açylýan we ýapylýan tag bolýar. Section diýip açylýar. Ýapylanda-da öňüne şular ýaly flash oýla Şeýdip ýapylýar. Şuňa parny diýilýär. Ýöne neparny-da link diýip açylýar. Ýöne link diýip ýapylanok. Diňe şular ýalak belgi goýulýar. Şu. Şu ikisiniň tapawudy şu. Mysal üçin, onda başga neparny tekstlerde image şu, ýagny surat, surat goýaňyzda neparny. Soň beýlekileň köp tekstler parny, mysal üçin div parny. Soň näme bar? Paragraf parny. Ýöne mysal üçin aýdaly. Bu ýazan zadymam zat ähmiýetini etýän zady. Mysal üçin, bize belli bir mysal ulanmak üçin lorem ulanýarys. Deweloperler mysal üçin lorem on sanak söz bolsun, ýa islendik söz bolup bolsun diýsek, lorem ýigrimi ýazýarys. Lorem ýüz ýazýarys. Ýagny, mysal üçin, ýüz sanak söz bolsun. Ine, şular ýaly bize paragraf mysal getirip berýär. Mysal üçin, şu paragrafyň içinde şu oturdan soň aşakdan ýazsyn diýjek bolsak, b r tegini ulanýarys. Bu diňe neparnyý. Diňe şular ýaly b r-yň özüdir, ýagny şundan aşakda, häzir mysal üçin saýtdan görsek, Şu magnitdan soň tekst aşak geçýär bolmaly. Ine, magnitdan soň tekst aşak geçýär. Ondan soň A tegi we A tegi bir link, ýagny bir ýere ugratýar. Bulam parn tek bolup durýar. Ondan soň button bar. Button düwme diýmek. Bundan soň button ne paýdan? Ýagny button diýmek inglizçede düwme diýmek. Button parn tek bolýar. Iki tekli bolýar. Soň geliň indi bolsa bu zatlary pozalyň. Şu ilki bilen şu kombinasiýany düşündirin. Bu kombinasiýa näme? Görýän bolsaňyz ýokarda doc type html diýip ýazylgy. Du. Bu esasy durmaly zat sebäbi web sahypanyň şu html faýly tanamagy üçin Doctype HTML diýip ýazylýar. Ikinji görýän ýeriňizde, ýagny HTML lang en diýip dur. Ýagny bu näme diýmek? HTML faýlyň dili iňlis dili, ýagny English. English. Eger biz ştada ru goýsak, orsça bolýar. Hani biziň saýtymyz haýsy dilde bolsa, şony goýup bilýäris. Hetda, hetdäki ýazylýan zatlar saýtda görünmeýär. Diňe badydaky ýazylan zatlar görünýär. Hetdäki zat biziň HTML faýldaky ýazýan zatlarymyzyň Sazlamalary, ýagny Settings-e. Mysal üçin, ýöne diňe şu Title-däki Dokument diýen ýerini üýtgetsek, görünýär. Mysal üçin aýdaly, şu dokumentiň ýerine Web sahypa diýip ýazaýly. Web sahypa diýip Save etsek, saýtymyzda hem görünýär. Ine, Web sahypa. Şu taýdaky durýan ýerine üýtgetýär. Bu ýerdäki edýän zadymyzyň göni bärik geçmegini, geçen sabakda aýdyşym ýaly, Live serwer ulanýarys. Ine, mysal üçin, şu taýda görýän bolsaňyz, Click to close server, ýa Live serwer ýap diýýär. Ýapsak, täzeden bassak, go live diýsek, täzeden sahypamyzy açyp berýär. Mine web sahypa. Title-yň içindäki zady üýtgetsek, şu taýtam üýtgeýär. Mysal üçin aýdaly web web sahypalar diýip ýazsak, aňyrda-da web sahypalar diýip ýazylýar. Görşüňiz ýaly. Esasy heading içinde başga-da CSS stilleri goşulýar ýa-da favicon surat goşulýar. Mysal üçin aýdaly, şu tagda web sahypalaryň öňündäki görýän ikonkaňyz, şu dünýä planetasynyň ikonkasyny iki çak basyp şo tap goşýar. Şol arýalam saýtymyzyň sazlamalaryny, JavaScript-iň skriptlerini goşup bolýar. Ady bolsa biziň saýtymyzyň sütüni, ýagny bärde ýazýan zatlarymyz gönden göni saýtymyzda görnüp durýar. Mysal üçin şu taýda hiç hili tag ullanman Hello World diýip ýazyp bilýäris. Görünýär. Şu görkezeýin ine Hello World. Ýöne hiç hili stilsiz, hiç hili zatsyz göni ýazşymyz ýaly görünýär. Eger biz bolmalysy ýaly ýazjak bolsak muny tegiň içinde ýazmaly bolýar. Mysal üçin şuny alyp H1 teginiň içinde ýazsak, H1-iň teginiň içinde ýazsak, ýagny bu ýazan sözümizi sözbaşy ýaly ullanýar, sözbaşy şeklinde görkezýär bize. Ine ulaldy. Eger paragraf görnüşinde ýazsak bolşy ýaly ýazýar. Mysal üçin, H biriň ýerine paragraf ýazsak, üns beren bolsaňyz, şu taýda ikinji tegini üýtgetmän, diňe birinji tegini üýtgedemden soň ikinji tegimi üýtgetdi. Bu bolsa awtory name tag plagini etýär. Mysal üçin, birinji tegini üýtgetseňiz, ikinji teginem awtomatik şekilde özi üýtgetýär. Mysal üçin, şu taýda A-ny pozup, başga bir zat ýazanda ýa-da diýibiň öňüne başga bir zat ýazanda ikinji degem üýtgedýär. Bu hasam işiňizi aňsatlaşdyrýar. Haýsy ýagdaýlarda esasanam batyn bilen a teginiň üýtgetjek bolanyňyzda, mysal üçin batyny a ýa-da a tegini batyn tege üýtgetjek bolanyňyzda, birini üýtgedip beýlekini üýtgetmedik ýagdaýyňyzda error çykyp bilýär. Ýatdan çykan zatlaryň biri meta tegi. Meta tegi esasy bulam sazlamalary sazlamalarda ulanylýar. Mysal üçin şeýle utf sekiz diýip ýazsak şo biziň web sahypamyzda kril harplaram tana diýip aýtdygymyz bolýar. Kril harplaram tana diýip komanda berdigimiz bolýar. Ikinji meta tegimiz bolsa mobilni telefonlarda hem gör ýagny ekranyň wiz bolanda uzynlygy uzynlygyna görä tana diýip düşündirdigi bolýar. Başga-da görýän bolsaňyz, şularda doktor neparnitek, HTML partner. Görýän bolsaňyz, HTML-iň ýapylýan ýeri bar, açylýan ýeri bar. Headem parne, head şularda açylýar, bärde bolsa ýapylýar. Nirde açyp, nirde ýapylýandygyny biljek bolsaňyz, Hetda açylanda öňünde fleş ýok, ýapylanda öňünde fleş goýulýar. Badda parn tek bärde açylýar, bärde ýapylýar. Eger köp tekst ýazan ýagdaýymyzda açylyp ýapylýan ýerlerde gelejekde kommentariýa goýup gideris. Ýagny şu taýda ýapylýar diýip, mysal üçin şu taýda şu sektorymyz ýapylýar, başga sektor açylýar diýip ýazýas. Bu bolsa özümize amatly bolmagy üçin. Esasy tekstleri gürrüň berdim. Ýagny tek het bilen tek body. Nirşada görýän bolsaňyz teget ýagny sazlamalar durýar bärde ýazýan zatlarymyz saýtda görnenok ýöne diňe taýtlda saýtymyzyň ady görünýär bady bolsa badydaky ýazýan her bir zadymyz saýtymyzda görünýär. Parny we neparny tekstler şulardan ybarat. Eger-de men size uniwersitetde ýa-da mekdepde okadan bolsam, her bir parny we neparny tekstleriň her birini ýat tutmagy talap ederdim, ýöne Hiç hili durmuşymyzda ony ýatlamagyň geregi ýok. Ýagny bu tejribe bilen özüňiz awtomatik şekilde öwrenip gitýäňiz. Menem dogrymy aýtsam, hiç birisini ýat tutmadym, muny tejribe bilen ýazyp-ýazyp öwrendim. Hem-de häzirki döwürdäki modern programmirowaniýede siziň ýeriňize bu zatlaryň hemmesini eýemit edip berer, ýagny siziň ýat tutmagyňyza-da gerek ýok. Geliň, men size wizualny gowy görünmek üçin, ýagny böleýli. Ýazýan zadymyzy görmek üçin. Buram şoň zadyna ýetip bileris, bolup bileris. Size gowy görmek üçin. Ondan däl, ýerim ketip bileris. Nese has gowy görünýär mama öňki bärde-de hatam ulaldaýda. Indi Aý, indi bolsa tegleriň atributlary. Ýani tegleriň atributlary nähili bolýar? Mysal üçin, käbir teglerde şular ýaly, mysal üçin HTML-iň length tip atributy bar. Ýagny atribut diýmek, bir sözüň ýazylmagy we deňdir goýup, goşudyrnyň içindäki ýazylýan zady atribut bolýar. Näme şu? HTML-iň atributy, ýagny käbir tegleriň özünde awtomatik şekilde goýamyzda atributlary ýazylýar. Mysal üçin, image, suratyň atributy, source näme bolýar? Source nirden alýar suraty? Şu zady mysal üçin aýdyp bilýäs. Papkadan çyk diýýäs. Mysal üçin, desktopda haýsy? Mysal üçin, webstart papkamyzdan Mysal üçin, webstart papkamyzdan webstart bir diýen suraty al diýýäs. Alt diýen atribut bolsa alternatiw, ýagny mysal üçin şu surat saýtymyzda görünmedik ýagdaýynda ýazylýan söz. Mysal üçin alternatiwada näme diýip ýazaýly? Web start kursunyň suraty diýip ýazaýly. Save etsek, mysal üçin, şu taýda biziň suratymyzy görmedi we ýerine WebStart kursunyň suraty diýip ýazdy. Ine, şu zarýalyk suraty görmedik ýagdaýynda alternatiw söz ýazýar. Mundan başga-da, mysal üçin aýdaly, button tagymyz bar. Button tagymyzda hiç hili atribut ýok, ýöne özümiz ýazyp bilýäris. Mysal üçin, klass berip bilýäris. Mysal üçin aýdaly, Klik button. Klik button. Ne? Düwmämizi görkezdi. Class atribut bolýar şular ýaly. Ýa mysal üçin ýene näil atribut bar? Mysal üçin link goýaly. Linkde de href diýip ýazylýar. Bärde de biz link gitmeli linki görkezýäs. Ýagny şu linke basaňyzda nirä gitmeli? Içinde de google.com açylar ýaly diýeli basan ýagdaýyňda Ony href'iň içine goýýas. Mysal üçin, https iki nokat şular ýaly google.com diýip ýazýas. Linkiň içinde de google diýip ýazýas. Save edende-de şu taýda google çykýar. Üstüne basan ýagdaýymyzda aşakda görýän bolsaňyz https google.com gider ýaly atýar. Içine batan ýagdaýymyzda Google aýtýar. Şular ýaly. Hem sal üçin aýdaly. Ýene A tegini ulanaýly. Bärde indi https amazon.com diýip ýazaýly. Amazon.com içine bolsa Amazon diýip ýazaýly. Şey bilsek Amazon çünki Amazonyň üstüne basan ýagdaýymyzda Amazonyň web sahypasyna gitýär. Häzirlikçe ýapaýly. Developer tool. Tegleriň atributlary uniwersal, umumy ýa-da seýrek duş gelen ýa-da möhüm diýen böleklere bölünýär. Onuň tapawudyny aýdaýyn. Mysal üçin aýdanymyzda batonyň içinde klass atributyny goýduk. Ýa mysal üçin sözbaşy goýup, sözbaşa da şo klass atributyny goýup bilýäris. Mysal üçin näme sözbaşy diýip ýazaýly. Sözbaşy ýa-da ID goýup bilýäris. ID-de näme bolsun? Title bolsun. Şular ýaly goýup bilýäs. Class ID ýaly atributlary islesek batyna goýup bilýäs, islesek linke goýup bilýäs, islesek paragrafa goýup bilýäs, islesek surata da goýup bilýäs. Ýa mysal üçin şurada link diýip ýazaýly. Ýöne mysal üçin görýän bolsaňyz, A link teginiň href atributyny zada goýup bilemzok. H bir sözbaşy ýa paragrafa ýa teksta goýup bilemzok. Bu atribut diňe A tegine mahsus atribut bolup durýar. Sebäbi href tegi href tegi belli bir saýta gönükdirýär. Başga bir saýta ýa-da başga bir sahypa gönükdirýär. Mundan başga-da, hany, ýaňky atributlaryň tapawudy, seýrek duş gelýän ýa-da möhüm diýen atribut, şu A-linkiniň href atributy. Mysal üçin aýdaly, HTML-da lang diýen atribut bar. Muny biz alyp, batona ýa-da paragrafa goýup bilemzok. Diňe HTML-e mahsus atribut. Ýa-da, mysal üçin, charset atributy diňe meta degişli atribut. Ýagny her tegiň özüne degişli atributlary bar. Muny geljekde has jikme-jik ýene göreris. Häzirlikçe gysgaça aýdyp geçeýin. Tegleriň atributlaryny düşündirdim. Indiki gürrüň berjek adam teglary nirden okap bilersiňiz? Teglary şu saýtlardan okap bilersiňiz. Muny men aýratyn wideoň aşagynda-da Google Classroom-da-da paýlaşaryn linklaryny. Şu saýtlardan özüňiz okap bilersiňiz. Häzir bolsa men size teglary nirden okap bilersiňiz diýende, degişli dillerde, ýagny iňlis dilinde, rus dilinde peýdaly web sahypalaryny aýdaryn. HTML tekler we atributlar barada görüp bilersiňiz. Mysal üçin, birinji HTML reference io gireli. Ne görýän bolsaňyz, size HTML-däki tekleri görkezip durlar. Ýokarda görýän bolsaňyz, experimental meta self closing inline block bu görnüşleri HTML tekleriniň görýän bolsaňyz, bir birnäçe tekler bar, ýöne esasy köp ulanylýanlar, ýagny A Areýa, mysal üçin, soň bady, hökmany, tek, batyn köp ulanylýar. Soň esasy köp ulanylýanlardan form köp ulanylýar. Ýagny gürrüň berşim ýaly H birden H alta çenli sözbaşylar head hökmany ulanylýan header bu sektor görnüşinde ulanylýar. HTML hökmany i köp ullanylýar, image, input köp ullanylýar. Soň main ullanylýar, meta ullanylýar hökman ýagdaýda. Ondan daşgary ondan daşgary esasy şolar. Buram section sektorda ýazmak üçin görýän bolsaňyz inline we blok diýip aýrylýar. Mysal üçin hersiniň içine girip özüňiz görüp bilersiňiz. Mysal üçin a teginiň içine girsek, mysal üçin a teginde href diýen atribut hökman ýagdaýda bolýar. Mysal üçin required diýmek hökman ýagdaýda ullanylýar, hökman ýazylýar. Hökman däl atributlary bar. Target we rel. Içine girip ýeke-ýeke özüňiz görüp bilersiňiz, okap bilersiňiz. Bärde bolsa HTML faýlynda size görnüşini ýazylýar. Mysal üçin a açylýan tegi, ýapylýan tegi, tegi a tegiň içindäki ýazylýan zat, ýagny HTML web sahypamyzda görünýän söz we üstüne basamyzda gitjek ýeri bolsa href atributy. Çep tarapda tegler we ýeke-ýeke girip görüp bilersiňiz. Soň misal üçin h1 tegine girip göreli. H1 tegi şular ýaly ýazýar. My blog post. Şu görnüşe mine şular ýaly görünýär diýip görkezýär. Başga näme görüp bileris? Mysal üçin, header, header göreli. Header näme mysal üçin? Headeriň içinde ýazylýar diýýär. Ýagny sektor görnüşinde içine şular ýaly beýleki söz başyny nawigasiýa ýagny nawigasiýa goýup bolýar içine-de şular ýaly. linkleri goýup bolýar diýýär. Görnüşi hem şular ýaly. Ýagny header sektoryň özi görünmeýär. Içindäki ýöne ýazýan zatlarymyz görünýär. Mysal üçin H1 söz başy we aşagyndaky nawigasiýa. Nawigasiýanyň içinde-de linkler 3 sany. Home, about, contact. Soň näme girip bilýäris? Sen link var. Linkde görýän bolsaňyz, hökman däl atributlar goýup bilersiňiz, goýman hem bilersiňiz. Link esasy başga sahypa ugratýan bolam ýa-da başga bir ýere. Mysal üçin link diýen ýerden biz öz CSS faýlyň tekstini alyp bilýär özüne. Esasan bu head linkiniň içinde goýulýar. Atribut bolsa href, ýagny muny web sahypadan hem alyp bolýar ýa-da lokalny öz papkamyzdan hem alyp bolýar. Web reference, HTML reference ýok şular ýaly. Indi bolsa men size ikinji saýty görkezeýin. Web ref ru. Febrefrudo, Status, Sprawyçniki diýen ýerde HTML-a girip görüň. Ine şular ýalak ýeke-ýeke atributlar ýazylan. Görýän bolsaňyz, şular ýalak ikonkaly atributlaryň, ýagny häzirki wagtda aktual däldigini görkezýär. Ýagny mysal üçin, şular ýalak HTML5-iň log logotipi duran atributlar bolsa diňe HTML5-de işleýändigini görkezýär. Mysal üçin, biz şu taýda image atributyny göräýli. Image atributynda görýän bolsaňyz, align diýen atributy uza köneldi diýýär. Ýagny alternatiw alt atributy hökmany atributlardan bolýar. Soň ýene-de hökmany atributyň ýene biri source Bärde gitýän ýerini görkezýän diýen grafiska faýlyň gitýän ýerini görkezmek down hökmany bolup durýar. Sizes we source set diýen atributy diňe HTML bäşde işleýändigini, şular ýaly gyzyl bolup dursa-da eýýäm köneldi, ulanyşdan gaçdy diýendigini aňladýar. Ine bärde-de size mysal edip görkezipdir, ýagny image atributynyň ulanyşy. Mysal üçin görýän bolsaňyz şu ýerden başlap Şu ýere çenli image atributy ulanylypdyr. Olam paragrafyň içinde. Ondan soň link ulanylypdyr. Linkiň içinde-de surat goýulypdyr. Ýagny suratyň üstüne basan ýagdaýyňyzda düş başga bir sahypa gitýär. WebRef.ru saýtyny hem gördük. Indiki görjek saýtymyz HTML5. Html bäş book nokat ru bärde-de html-e basýas. Ýeke-ýeke yzly-yzyna ýaňky taglarymyz barada düşündirýär. Html-iň esasy, ondan soň tag html, head, title, meta bärden jikme-jik okap bilersiňiz. Bärde html taglar barada, atributlar barada, tekst barada, link barada, suratlar barada, tablisa barada, bir hem esasy simwollar ýüklejik simwollar barada ýeke-ýeke özüňiz okap bilersiňiz. Gysgaça. Ýene bir görkezjek saýtym Mozilla MDN saýty. Esasy köp ulanylýan saýt. Bärden hem HTML-e girseňiz, giňişleýin okap bilersiňiz. Şular ýaly MDN-iň saýtyny iňlisçede gaplarsyňyz. Şu ru diýlen ýazgy ýerine en diýip ýazsaňyz iňlisçe açar. Ýene bir gezek gaýtalaýyn, ýaňky her bir tegi, her bir atributy ýatdan bilmegiňize gerek ýok. Eger durmuşyňyzda gerek bolan teg we degerdini gerek bolan atributy ýazgy saýtlara girip görüp bilersiňiz. Birinji gezek görersiňiz, iki gezek görersiňiz, üç gezek görersiňiz, ahyrsoňy ýatda saklaýaňyz. Indiki gürrüň berjek zadym tekst teglary. Söz başy, paragraf, buram listler. Mundan öňem aýdyp geçdim. Söz başy nähili bolýar? Söz başy, mysal üçin, H bir, H bir, H iki, misal üçin H iki, H üç şeýdip söz başlar altı etapdan durýar ya da altı görnüşde bolýar. Hemmesini ýazaýyn, misal üçin H dört, H beş gerekki, H altı diýip ýazaýyn. Ýagny tapawudyny görkezjek bolýan men esasy. Misal üçin salam diýip ýazaýly. Şu sözü hemmesine de ýazaly. Tapawudyny görmek üçin. Ne görýän bolsaňyz, hiç bir söz başy has uly, iň ulusy belki. Şonda saýtymyzam uly bolup dur ýöne tapawudyny görýän bolsaňyz gerek. H6 bolsa iň kiçisi. Kitabyň ady H1-de ýazylýan bolsa, kitabyň punktlary H2-de ýaznyp bilner. Ýa mysal üçin kiçiräk zatlar bolsa H6, H5-de ýazylyp bilner. Esasy ulanylýan, köp ulanylýan görnüşleri H1-den H3-e çenli şu aralykda men ondan kiçilerini ulanyp görmek, ondan kiçilerini bozmak üçin ýa paragraf ulanýan ýa-da adaty beýleki tekstleri ulanýan. Söz baş şundan ibarat, paragraf, paragraf bolsa, mysal üçin aýdaly, 30 sanak söz bolsun, 30 sanak söz bolsa, şuny biraz kiçeldeýle. Uçsan söz bolsa şular ýaly ýazylýar. Mysal üçin paragrafda siziň aşaklaşana goýmagyňyzam gerek ýok. Mysal üçin bu hem on. Ine ikinji paragraf eýýäm arasynda boşluk bilen ýazylýar. Birinji paragraf bilen ikinji paragrafyň arasynda. Ondan soň mysal üçin söz başy bilen hem paragrafyň arasyna boşluk goýulýar. Mysal üçin söz başyna salam diýip ýazaly. Ştada HTML faýlda boşluk goýsak goýmasak şony indiki setirden ýazýar. Buram görşüňiz ýaly arasynda paragrafa garaňda has köp boşluk goýýar. Mysal üçin aýdalyň şuň yzyndan göni digrip goýaly. Hiç bir bilen paragraf tegini ýöne sebedemizde şol bir zat ýany üýtgänok. Muny biz aşak geçýänligiň sebäbi wizualny bize düşnükli bolar ýaly aşakdan ýazýar. Listler. Nomerli we bellikli listler. Bular nähili bolýar? Mysal üçin aýdaly, well teginiň içinde li tegi bolýar. Mysal üçin aýdaly, alma ýa-da ýene li goşaýly armyt armyt käşir Pomidor diýeli. Şular ýaly ýatak, ine şular ýaly spisok görnüşinde goýýar. U well tegi şular ýaly goýýar. Mundan başga-da bu bellikli spisok bolýar, nomerli spisok bolýar ýene bir görnüşi. Olam OL tegi, ýani OL tegiň içinde edil şular ýaly li tegi ulanylýar. Mysal üçin aýdaly kitap, depder, ruçka galam bozguç görşüňiz ýalyk owal teginde nomerli nomerli tertip ýa nomerli spisak ulanýar ikisiniň tapawudy ual ikisem nawigasiýa rolyny ulanýar ýagny mysal üçin öňündäki birleri nokatlary aýryp hem bolýar goýbam bolýar spisak görnüşinde ulanjak bolsaňyz oil we wheel tegin şulardan ybarat ýagny bular listler ýagny nomerli we bellikli listler ondan soň tekst formatlary bar tekst formatlarynda aşagyny çyzma üstüni çyzma ýokarda aşakda ýazylýan tekstler we goýba ýataý tekstler ulanyp bilýär mysal üçin başyndan başlaýly Aşagyny çyzýarsyňyz. Aşagyny çyzmak teksti aýlary bulary pozadyp paragrafa çyzyň. Paragrafa açyp içine 100 sany çyz goýaly. Bunu biraz kiçeldeýli. Mysal üçin aýdaly. Hmm, aşagyny çyzmak üçin u şurada men özüm ýazyp goýdum. U tegi ullanylýar. Mysal üçin aýdaly. Mysal üçin, şu zada iste diýip ýazylan sözi u tegiň içinde ýazaýla. Mysal üçin, şu tegiň içinde ýazylýan hemme sözler aşagyny çyzýar. Mysal üçin, görşüňiz ýaly, aşakdaky iste diýen sözüň aşagyny çyzdy. Ýene bir sözi, mysal üçin, mysal üçin, iň soňky sözlemdäki adet sözlem u atry u tegiň içinde ýazaýla.

Birinci söz. Ondan soň bunu düşündirdim. Ýokarda aşakda ýazylýan tekst. Mysal üçin aýdaly. Onuň üstünde gidijek bolsak, ýa-da 10 kilometr kwadrat diýjek bolsak, ulanyp bilýäris. Mysal üçin 10 kilometr kwadrat diýmizde 2-ni şeýle ýazsak, göni gatlaryny durýar. Ýöne sub tegiň içinde ýazsak, ýokarda ýazýar. Geliň barlalyň. Ýene arasyny açaýly. Bize emmet görkezme berer ýaly. 2 diýip ýazsak, ine görşüňiz ýaly 2-ni üstüne ýazýar. 10 kilometr kwadrat. Ýa-da näme diýip bileris? 18-iň üssü näme? Dört ýa üç. Ine, görşüňiz ýaly, on sekiziň üsti üç. Arasyndaky boşlugy aýyrjak bolsaňyz, ştasyny aýraýmaly bolýaňyz. Muny hem-de biz adaty badyň içinde ýazdyk, aslynda dogrusy paragrafyň ýa-da beýleki teksleriň içinde ýazmamyz dogry bolar. Ine, görşüňiz ýaly, on sekiz üstünde üç, on kilometr kwadrat, iki üstünde durýar. Edil şolar ýaly aşakdan hem ýazyp bilýär, sup bilen. Muny haýsy ýagdaýlarda ulanyp bilýär? Mysal üçin, himiýada H2O, ýöne şudaky ikilik aşakdan ýazylýar. Şuda biz sup diýip ýazsak, Suwuň içinde ýasak, görşüňiz ýaly, ikini aşakdan goýýar. Ýene arasyndaky boşluklary pozsak, owadan görner. Şular ýaly. Islendik sözüňizi, sanyňyzy şular ýaly aşakdan üstünden ýazyp bilýäňiz. Goýy we ýata edýär. Ýagny bu bolt we italik diýilýär. Ýagny sözleri garaltmak we ýatay şeklinde ýazmak. Mysal üçin, paragrafyň içinde ýerim. Söz goýaly, mysal üçin aýdaly, şu oturdan soňky sözlemlere boldy diýeli. Boldy etmek garaltmak ýagny. Ne, görşüňiz ýaly garaltdy. Ondan öňünem ýataý şeklinde ýazjak bolsak, bularam kesip i tegiň içinde ýazyp bilýäris. Görşüňiz ýaly ýataý şeklinde ýazdy. Ony sözlemler däl-de, ýörite birki sany sözlem üýtgedip bolýar. Özüňiz muny özbaşdak praktik edip bilersiňiz. Mundan soň semantik tekstler. Semantik tekstler görşüňiz ýaly, section, header, footer, aside, navigation, nav, article diýen tekstler bolýar. Semantik tekstleri bular näme üçin ulanylýar? Bular saýtyňyzyň tertip boýunça gitmegini üçin ulanylýar. Mysal üçin, men size Semantiki tegler barada saýtyň üstünden düşündireýin. Mysal üçin, ine şular ýaly öz işim kom diýen saýty alaýlyk. Ýokarda görýän bolsaňyz, şu görýän gara zadyňyzdaky fonly şapkasy bolýar. Saýtyň şapkasy, header, sektor bolýar. Aşakdaky zatlar, sektorlar her hili bolup üýtgäp biler. Ýöne iň aşakdaky görýän ýeriňiz futer hökman ýagdaýda goýulýar. Mysal üçin, hemme saýtda hökman şapka we şapka diýdigim ýagny header we futer hökman ýagdaýda bolýar. Arasyndaky zatlar saýtyň ýa-da deweloper görä üýtgäp bilýär. Mysal üçin görýän bolsaňyz, esasy sektor, ondan soň biznes sektory, soň çözgütler, soň maliýe, soň freelance, şularyň hemmesini section semantiki tegini ulanyp bolýar. Ine, mysal üçin görýän bolsaňyz, bir sahypa gireli, bu gyrada görýän aslynda reklama şeklinde durlanýar ýa-da şular ýaly iň köp okalan, iň köp diňlenilen diýen sektora bolsa e-saýt semantiki diýip ulanylýar. Bärde tehniki reklama boldy, düşünmedikler üçin. Ine, senenama, senenama-da semantiki, e-saýt semantiki diýip ulanýar. Mysal üçin, ýokarda durýan şapkasy header diýdik, iň aşakda durýan podwaly footer, gapdalda durýan reklama şekline ýa-da iň köp okalan, iň köp ýazylan zatlar saýt diýdik. Ortadaky her bir sektory, section semantiki tergini ulanyp bilýäs. Buram navigation, navigation bolsa, mysal üçin aýdaly, ine şu görýän şapkaňyzyň içindäki zatlar nawigasiýa, nawigasiýa semantiki tergini ulanyp şu zatlary ýazyp bolýar. Ýa mysal üçin muny başga nirde görüp bolar? Ine, ýene bir nawigasiýa şulary. Şular ýalak yz-yzyna gitýän hemmesini bir ýerde jemlemek üçin nawigasiýa tegi ulanyp bilinýär. Iň soňky semantiki tegimiz artikl bolsa, esasy statýa üçin, ýagny blog ýa-da postlar ýazmak üçin ulanylýar. Mysal üçin görýän bolsaňyz, indi mysal üçin şunuň üstüne gireli. Ine, mysal üçin, şular ýaly blog postlary artikel semantik teginiň içinde ýazyp bolýar. Ine, şular ýaly statýa, makala, blog post, şular ýaly zatlar ýazyp bilinýär. Soň semantik tiplaryny düşündirdim. Indi bolsa suratyň tegi, suratyň tegi esasy suratlary web sahypamyza ýüklemek üçin ulanylýar. Mysal üçin, şu barada image tegini goýýar. Source bolanda şony nirden aljagymyz? Mysal üçin aýdaly, şular ýaly ýazsak, flash goýsak, ýagny image papka başlaýda. Image papkamyzyň içinde 4 sany surat bar. Şu image papkamyzyň içinden gir we şonuň içinden WebStart 1 diýen suraty al we alternatiw sözüne-de WebStart kursy diýip ýazaýly. Ne görýän bolsaňyz, görýän bolsaňyz suraty goýdy. Mysal üçin aýdaly şu suraty tapmady. Ýa mysal üçin şuň adyny ýükledeli. Web starts diýip ýazaýly. Suraty tapmadyk ýagdaýynda şular ýaly alternatiw sözüni goýýar. Web start kursa. Mysal üçin ikki diýeli web start kursyny image papkadan başga bir suraty goý diýeli. Mysal üçin web storm. Web storm suratyny goýýar. Şular ýaly esasy image surat goýmak üçin image tegi ulanylýar. Image tegden soň link we düwmäň tegi diýär. Link we düwmäň tegi link üçin hälem aýdandan a tegi ulanylýar. Düwme üçin bolsa button tegi ulanylýar. Button tegi Mysal üçin aýdaly, button tegi düwme diýip ýazaýly.

Bu atyny edil gypdyrdan ýazýar, sebäbi a a lyny tegi, ýagny inlaýn teg, ýagny a tegini gapdalyna goýýar. Aşakdan ýazjak bolsak, br tegini ulanyp bileris. Br teginden soň a teginden soňky tegleri aşak geçirýär. Ýagny görşüňiz ýaly, Mysal üçin ýene birini goýsak, ýene bir setr aşak geçýär. Şeýdip, näçe aşakdan geçirjek bolsaňyz ýazyp bilýäňiz. Ýöne muny HTML-den nälerini, CSS-den stilleriň üsti bilen etmek has amatly bolup durýar. Ondan soň gürleşer. Button bolsa düwme, ýagny şu knopkamyzyň üstüne basmagy zat etýär. Bu knopkamyzyň üstüne basaňdaky boljak işler bolsa JavaScript-iň üsti bilen ýerine ýetirýäris. Bu sapakda men size görşüňiz ýaly HTML-iň esasyny düşündirdim. Ýagny HTML-iň başyny düşündirdim. Esasy HTML-de bilmeli zatlaryňyz tegler we tegleriň atributlary. Bolýar sag boluň, indiki sapaklarda görüşýänçäk.